צווישן אונז גערעדט, נאמבער פֿינף, מיט ר' יוסף זאב בראווער און אני הקטן פנחס גלויבער, א גוטן יוסף זאב. א גוטן ר' פנחס.
א גוטן. איז בשבחו יוסף זאב, יא, כ'האב באקומען פון דיר א ליסטע, א לאנגע ליסטע, מיט אסאך שאלות, wow, וואס זאל מען טון, ס'איז נאר דא אזויפיל צייט, יא, לאמיר גיין צוביסלעך, לאמיר טון וואס מ'קען, יא, איך קען נאר, איך קען אויפברענגען די ערשטע שאלה?
ס'איז אינטערעסאנט גראדע יעצט אבזערווד די שאלות זענען ווייניגער איך מיין איך קוק שנעל דורך רוב שאלות זענען נישט אלע בית גמ' ד' ה' ו' זוין ח' ט' י' יא נאר ס'איז מער א פשט לשון ס'איז מער חזל ס'איז ווייניגער תורה שבכסף מענטשן פרעגן סינעריעס היכי תמצות מער טיף און מיט צדדים. נישט פשוט, אקעי לאמיר פרובירן. כ'האב גראדע, כ'האב שוין געשיקט דא אלע שאלות, כ'האב באקומען אזעלכע אלף בית גימל אזוי די נוסח וואס דו האסט עס אראפגעלייגט קענען מינע שאלות אויכעט. ני.
אבער כ'האב באקומען דארט איין שאלה וואס איך טראכט אז נאר צו ענטפערן יענע איין שאלה דארף מען האבן איינס אדער עטליכע סעשאנס, סאו דאס זענען די גרינגע שאלות דיך צו געבן. אקעי, א שכח פארן גרינגער מאכן דאס לעבן. לאמיר פרובירן גרינגער צו מאכן פאר אנדערע אידן, יא? עס איז אזוי ווי דאס איז דיין דזשאב. יא, לעילוי נשמת שלום בריך אידה בן יוסף יחיאל מעכו, אונזער טייערע חבר. אה, פיין, ביסט דאך א עכטע איד. יא. זאל זיין כח, יא דאס קען מען טון פאר אים. זאל זיין נשמה, יעדע שטיק צייט באקומען נאך א פעקעט פון ענערדזשי, בום! נאך עפעס א זאך וואס ער האט אויפגעטון, וואס זיין ענערדזשי, וואס זיין כח, וואס ער האט איבערגעלאזט האט אויפגעטון אויף די וועלט,

קומט ער צו מענטשן, לאמיר זאגן, און ער זאגט, יא מענטשן וואס קענען זיין מצב, און ער זאגט, די אייבערשטער זאל העלפן מיר איך זאל ארויסקריכן פון דעם, איך וועל עס מאכן, איך וועל דאס איבערקומען, און איך גיי זיין אזוי מער סוקסעספול נאך, גיי איך צוריקקומען צו דעם, צוריק קוקן צו דעם און לאכן, יא, קען ער באקומען אמאל א תשובה, א רעעקשאן בעסער געזאגט פון מענטשן, יא, מצד השני, פאפ דיך נישט, מ'דארף זיין רעליסטיש, דאס וויסן איז נישט פשוט, דאס נעמט ארבעט, מ'דארף דא אריינווארפן, מ'דארף אינוועסטן, מ'דארף אריינלייגן כוחות, און יא, בעזר השם וועסט מצליח זיין. מצד השני, קומט אמאל א מענטש וואס ער הייבט אן רעדן די שפראך וואס די ערשטער האט באקומען אלס א תשובה,

איז די שאלה איז, פארוואס ווען איינער קומט אן מיט א', רעאגירן מענטשן, נישט אייביג, נישט יעדער, אבער קען מען אסאך מאל הערן א רעאקציע פון ב', ווען ער קומט אן מיט ב', קומט מען מיט א'. פארוואס? איך מיין די שאלה איז בעיסיקלי פארוואס, יא? יא, און נאך מער ווי דעם, ס'איז נישט די מינע מענטשן אז זאגן אזוי, יענע מינע מענטשן זאגן אזוי, אדער ווען דער זעלבער מענטש פרעגט די זעלבע מענטשן וואס האבן אים געענטפערט פון א' ב',

איך טוה עס אסאך מאל איך ווייס נישט פארוואס. יא?
באמת? און איך טוה עס אויך. נישט איך רעד נישט ווען איינער קומט זיך אפרעדן אדער סתם אזוי ווען איינער זאגט עפעס האב איך ליב ארויסצוברענגן די אנדערע צד אפילו בעצם קען עס זיין איך בין מסכים מיטן ערשטן. ס'האט אסאך צווייגן די ענין גראדע ס'איז דא אויך. א שמועס אז פארוואס ווען א מענטש וויל זאגן עפעס גייט אים אייביג ארויסקומען פון מויל די פארקערטע זאכן וואס ער האט געוואלט זאגן, ס'דא אסאך צווייגן אין די נושא ווי מ'קען מאכן א גאנצן שמועס נאר וועגן די סוגיא אליינס. אקעי לאמיך נישט אוועקפירן די שמועס, אקעי דו ווילסט נישט געהאלטן צו מיט מזל, וואס מיינט ריווערס סיקאלעדזשי? ס'איז נישט ריווערס סיקאלעדזשי, ריווערס סיקאלעדזשי איז געבויט אויף די, ריווערס סיקאלעדזשי באנוצט זיך מיט די זאך

זאגט אים, נעם קוקיס, נעם קוקיס, איי דאנט קעיר, ווייסט איך מיין, און ער גייט זיך איינהאלטן בשום אופן נישט נעמען קיין קוקיס, וכו', אזוי יא, וואס איז פשט, פארוואס גייען מיר אונז אייביג טון די פארקערטע? יעצט ס'דא אסאך טעאריעס אויף דעם, די מאוסט סימפל טעאריע איז, מענטשן האבן ליב צו בלייבן מיט פרידאם, זיי האבן ליב צו בלייבן מיט טשויס, און נאך אסאך עטליכע אזעלכע ריזענס, און זיי פילן אז אויב זיי גייען טון לויט וויאזוי מ'זאגט איך,

יא, אקעי.
ס'איז ס'איז א יסודות'דיגע זאך וואס דער בון'שלום האט אריינגעבויט אין א מענטש, דעם כח הבחירה, און די חופש הבחירה, און די רצון, א מענטש האט א מורא'דיגע טיפע רצון צו בלייבן אייביג און בוחר זיין בטוב, ווען א מענטש הייבט אן ווערן דעפרעסט, ווען א מענטש הייבט אן פארלירן זיין בחירה, דעמאלטס ווערט ער אויס מענטש, יא דעמאלטס ענדיגט זיך די זאך, אבער ווילאנג א מענטש איז א מענטש, דאס איז וואס מיינט זיין א מענטש, טשוזן און טוהן, און דא קומט אויך אריין די וועלט, מען קען אזויפיל נוצן פון די, פון די סאבדזשעקט, פון ריווערס סייקאלעדזשי, פון פון וויאזוי זיך עצה צו געבן מיטן יצר הרע אויף די זעלבע וועג, און א רגע, נאכדעם וואס איך זאג פאר ריווערס סייקאלעדזשי נוצט די זעלבע זאך אבער די פארקערטע וועג, וויבאלד דו ווילסט בלייבן מיט דיין בחירה, און איך וויל.

וואס האבן וואס זענען מער ריעקטיוו און ס'איז דא מענטשן וואס זענען ווייניגער ריעקטיוו און דאס איז ווענדט זיך אין ווי מער א מענטש איז אויסגעארבעט ווי מער א מענטש איז אויסגעארבעט און ער ארבעט מיט א קלארע חופש הבחירה א עכטע אמת'דיגע מיינדפול טשויס איז ער וועט זיין ווייניגער ריעקטיוו די מיני זאכן זענען מענטשן וואס די אינסטינקט גייט דיך גראד געבן א זאג צו זאגן פארקערט פון יענעם.
ווען איך טוה דירעקט פארקערט ווי יענער האט מיר געהייסן, כ'מיין איך רעד אפילו סובקאנטשעסלי קיינער נישט שלעכט, קיינער נישט טראציג, אבער סוף כל סוף האב איך נאכאלץ נישט קיין חופש הבחירה, ווייל אויב טוה איך פארקערט ווייל יענער האט מיר געזאגט אזוי, האב איך ווייטער נישט בוחר געווען מיט כח הבחירה. סאו עכטע בחירה קומט פון דעת, עכטע בחירה קומט פון ווי מער א מענטש בויט אויף זיין דעת, איז פון דארטן קומט עכטע ריכטיגע בחירה. וואו אקעי, שיין אויפגעבויט מיט אסאך חידושים עקשעלי יא. איז למעשה, צוריק צו יענעמ'ס קשיא און יענעמ'ס ווערטער, וואס איז די סיבה פארוואס ווען ער זאגט א', בית, בית א'? זייער פשוט, ווען דו קומסט אן און דו ביסט פול מיט דיין האופ און wow איך גיי מצליח זיין, איך וועל דאס מאכן, איך וועל דאס דורכמאכן, I have what it takes to succeed, די אינסטינקט ריעקשאן פון די מענטשן ספעשעלי אויב זיי זענען נישט צו מיינדפול און צו אויסגעארבעט גייט זיין פון ניין ניין ער וויל קאנטריביוטן פון זיין פלאץ. ס'איז אביסל אנדערש ווי ריעקטיוויטי ווען איינער הייסט דיך עפעס טון אבער ס'איז די זעלבע קאנצעפט. ס'איז אסאנדערש ווען ער זאגט דעם. אין ביידע פאלן יא, די מציאות באשטייט טאקע פון ביידע חלקים. פארשטייט פון איין זייט אזוי ווי קוק די מציאות אין פנים אריין און פארשטיי אז ס'איז באמת נישט פשוט, מען רעדט ווען ס'איז נישט פשוט, ס'איז קאמפליקעיטעד, ס'נעמט ארבעט, עפערט, יא. יענער וויל שור מאכן, למשל, די גוטע חלק פון יענעמ'ס קאמענט, ווען ער ברענגט דיך אראפ דיין אפטעמיסטישע אוטלוק, איז אז איך וויל נישט אויס זיין צו אפטעמיסטיש ווייל למעשה מען דארף זיך אנשטרענגען מצליח צו זיין, מען קען נישט סתם זיך פארלאזן און זאכן ווערן קעגן אים, כאילו ער וויל דיך משלים זיין, ס'איז אויכעט אזא. ער וויל דיר ברענגען צו פארשטיין. דאס איז דער וואס עדוואקעט חלק, ווייסט איך מיין, ס'איז אנדערש ווי ווען איינער הייסט דיך עפעס טון און טוסט די אנדערע, ס'איז אויך דא א געוויסע גוטע זאך, און אין טערעפי באנוצט מען זיך א ווילד מיט די אלע מינע קאמיוניקעישאן טייפ אוו בילט אין זאכן וואס אונז טוען אייביג, די ריעקטיוויטי און די זאכן, און פון די צווייטע זייט ווען דו קומסט און דו ביסט אינגאנצן מיואש, יענער וויל דיך נישט זען אין א מיואש'דיגע פלאץ, יענער וויל דיך זען אין א גוטע פלאץ, און ער נוצט דעם נעטשרעל אינסטינקט פון זיין ווייל למשל לאמיר טון פארקערט אויב דו קומסט אן און ביסט אינגאנצן דעפרעסט דער מענטש גייט נישט וועלן קומען און דיך ענטפערן אה ביסט דעפרעסט אקעי זיי טאקע דעפרעסט חוץ אויב ער וויל טון ריווערס סייקאלעדזשי דאמאלס גייט מען עס טון און איך טו עס א וועלט די זאכן אה ביסט דעפרעסט אה טאקע יו נאו וואט יו נעווער גאנא מעיק איט וואס די רגע איך גיי ריעקטן צו דיר אז דו הייבסט טאקע נישט אן דו קענסט נישט מצליח זיין גייסטו ענטפערן יו נאו וואט ווייסט טאקע נישט אזוי שלעכט ווי איך מאך עס ווייסט ס'קען זיין טאקע סאך בעסער. און די זעלבע זאך פארקערט, יא, אויב דו קומסט אן צו אפטעמיסטיש און זאגסט זיך, יא, וואו, טאקע, ס'גייט נישט זיין קיין שום אבסטעקלס, זעץ דיך אן, נישט אפגערעדט, אלעס גייט זיין גוט, גייסטו זאגן, ווייסטו וואס, ס'גייט טאקע זיין גוט, באט איך דארף זיין קעירפול. בקיצור, מען קען מעסטן מיט א מענטשנ'ס מיינד אויב מען וויל דווקא, פארשטייסט? ס'איז אמת, ס'איז דא עפערט, ס'איז דא האופ, ס'איז דא סיבה צו זיין אפטעמיסטיש,

לדוגמא אזוי ווי די רמב ם זאגט אז אויב דו האסט א שווערע מידה אדער עפעס אזאך גיי צו די גאנצע אנדערע עקסטרים, די רמב ם מיינט נישט אז דו זאלסט זיין ביי דעם עקסטרים, די רמב ם וויל דיך ברענגען צו די מיטן און ממילא דארפסטו עסן כעס און עס איז אויכעט א חלק פון וואס די מענטשן ווילן נישט קאנטשעסלי יא? א מענטש וואס טוט עס קאנטשעסלי קען איך פארשטיין אז ער טוט דאס.
האסט אין די תשובה האסטו פאר אים איך מיין האסט געענטפערט נאך א שאלה, איך מיין איך ערלויב מיך עס נישט צו זאגן איך ברענג נאר די שאלות יא? איך בין פאסט טרעגער דא. אבער ס'זעט אויס זייער שטארק ווי דאס אדרעסירט נאך א שאלה וואס איז אויך אויף די ליסט, יא? לאמיך עס פארזאגן און זאגן צווישן קעגננעמער פון דעם אויך איז, אז עימיצער זאגט אז ער פרעגט א שאלה, ער מאכט זייער שנעל החלטות אויף ניין, ס'הייסט ווען עימיצער הערט אים קאלן פרעגן, ווילסט קומען אפשר צו פלוני אלמוני'ס חתונה? זאגט במס' כראשון גייט ער זאגן ניין. און נאכדעם וואס מ'לייגט אראפ דעם טעלעפאן, ער טראכט ענדליך אויס האב איך געזאגט ניין? איך וויל דאך יא גיין. וואס איך האב אים געזאגט ניין. ער זאגט טאמער איז יענער א נאנטע חבר, עט ער זיך נעמען די מי און אים צוריק רופן, ווייסטו וואס, כ'האב געטשעינדזשט מיין מיינד, איך וויל יא פארן, גיימיר? אקעי. טאמער איז איינער אבער אביסל פון נאנטע חבר און ארויפציר, טאר מען אפילו נישט צוריק קאלן, אבער כ'מיין אזוי לייגט ער אראפ די גאנצע געשעפט,

אז דאס איז אביסל מער א אנדערע זאך, אזוי ווי מ'רופט עס א נעזעהער, ס'איז דא די מענטשן וואס זענען אייביג ניין ניין ניין. ס'איז נישט דווקא ווייל ער זאגט נישט אייביג פארקערט פון יענעם, ער זאגט אייביג ניין, איך זאג אייביג ניין, און ער לייגט צו אויך, אויב וואס וועט זיין נאך די חתונה, און גייט ער אגאנצן צייט זאגן ניין. עס איז א אנדערע, איך קוק עס אן אביסל ווי א אנדערע שאלה. און און ער פרעגט אויך וואס געשעט נאכדעם וואס ער טראכט זיך איבער. פארשטייסט? סאו די זעלבע זאך דארף ער טון פארדעם, געווען איינער פון די צדיקים וואס האט געזאגט, איך וויל אז וואס די גאנצע וועלט טוט ביים סוף זאלן ענק טון ביים אנהייבן. צום סוף געבט יעדער איינער א כאפ א תהילים'ל און וויינט און שרייט און זאגט השם השם און דאס. איך וויל זאגן לכתחילה עס קומט יעצט ערב ראש חודש אדער ס'קומט איך ווייס יום נרום צו וואס נישט יום נרום איז דאך שוין אין סוף מ'האלט דאך שוין. אנפאנג ווייסטו ביי אלל אדער ביי אנדערע אין די ביגינינג זאלסטו דיר סאו די זעלבע זאך וואס דו טוסט נאכדעם וואס דו טראכסט איבער טראכט דיך איבער קודם כל לערן דיך אויס צו טראכטן פארשטיי ס'סאונד גראדע ווי ווי ס'איז אביסל א אינערליכע זאך די מער ווי א פלעינע העביט א געוואוינהייט ס'זעט אויס ווי עפעס אינעווייניג מאכט אים אייביג זאגן ניין.

ווי וואס איז עהם בייגעפאלן אריינצושיקן די שאלה? סתם ס'איז אינטערעס ס'איז מיר ס'איז מיר אויפגעקומען אז פאריגע וואך האבן מיר דאך געהאט א שמועס אדער אפשר פאר צוויי וואכן צוריק האבן מיר געהאט א שמועס פון מענטשן וואס מ'זאגט אז דער מענטש האט קיינמאל נישט געקענט זאגן ניין און פון די מענטשן וואס מענטש קען נישט זאגן ניין וועגן וועגן ער איז א גוטער און ער טוט באמת גוט און אנדערש קען נישט זאגן ניין וועגן ער איז נישט אויפגעבויט און האט מורא צו זאגן ניין איז ער ברענגט דעם פארקערטן זאך פון איינער וואס זאגט

איז אז ס'קען זיין, כ'מיין איך האב פארשטאנען דאס האסטו פרובירט צו זאגן פריער, אז ווען עימיצער זאגט ניין איז עס ווייל זיין מוסקל ראשון איז צו זאגן יא, און נישט ווייל ער וויל עס באמת טון, נאר ווייל ער פילט זיך כאילו געצווינגען צו זאגן יא, פילט זיך געצווינגען צו זאגן יא, במילא זאגט ער דעם ניין, אין אנדערע ווערטער, אז ווען ער זאגט ניין האט זיך שוין אפגעשפילט עפעס ביי אים. ער האט געפילט א דראנג צו זאגן, געפילט לחץ צו זאגן יא, וואס די סיבה זאל נאר נישט זיין, צו ווער נישט קאנפידענט, צו ווייל מען האט אמאל אסאך געטריבן, צו ווייל ער איז אויפגעוואקסן אזוי ווי כדי זיין עקזיסטענץ זאל האבן א משמעות מוז ער זאגן יא ווען מען בעט אים, וואס די סיבה זאל זיין, און במילא אנטוויקלט זיך ביי אים א רעזיסט, א ווידערשטאנד דערצו, און פון דעם קומט ארויס די ניין. היות איז אבער דווקא יא א גוטע מענטש. און ער וויל יא, און ער איז יא געזונט, און קומט אים נאכדעם אויף טאקע די אנדערע מחשבה, פארוואס האב איך טאקע געזאגט ניין? אקעי, יא איך מיין. יא אמת, דו זאגסט עס גוט, איך פיל אז אז אזא סארט מענטש דארף אביסל מער אריינקוקן אין זיין פּעסט, דארף זיך אביסל מער אויסהיילן וואס איז די סיבה פארוואס ער טוט עס, עס איז אויך אביסל רילעיטעד צו די זאך וואס איך האב דיך געזאגט אז אסאך מאל זאגט א מענטש ארויס די פארקערטע זאך וואס ער וויל זאגן ווייל ער טראכט. און צוויי מיינדס, זיי טראכטן די קאנטשעס און די סובקאנטשעס מיינד צוזאמען, און אויב דיין סובקאנטשעס מיינד ארבעט אביסל שנעלער ווי דיין רעדן, גייט דיין רעדן דינען דעם סובקאנטשעס מיינד און נישט דעם קאנטשעס, און די קאנטשעס מיינד מיינסטו אז דו ווילסט זאגן יא אוודאי וויל איך גיין צו יענע חתונה אדער אוודאי וויל איך גיין צו יענע פלאץ, אבער דיין סובקאנטשעס פאר וואטעווער ריזען מאכט דיך זאגן ניין. פאר עני פון די אלע ריזענס וואס מען האט אויסגערעכנט דא. אהה אקעי, ס'איז סוב-קאנשעסלי און קאנשעסלי זייער זייער קלאר. אקעי, עס איז זעט אונז זעמיר ענג אין צייט, אבער המלאכה מרובה. נאך א שאלה? יא.
אקעי.
צי צוויי מענטשן, צוויי טבעיות, לאמיר זאגן קעגנגעזעצטע טבעיות, יא, שווארץ און ווייס, יא און ניין, נעכטן און איבערמארגן, צו זיי קענען צו צוויי מענטשן מיט אזעלכע צוויי קעגנגעזעצטע נטיות זאלן זיך יא קענען אויסקומען, מען רעדט אז ביידע זענען געזונט און אויפגעבויט געהעריג, יא, צו די פאקט אז זיי האבן צוויי פארקערטע טבעיות מוז זיין א סתירה אז זיי זאלן זיך נישט קענען אויסקומען? כ'מיין כ'האב געפרעגט די שאלה אביסל קאמפליצירט. ווען יענטע האט עס אריינגעשיקט אביסל קאמפליצירט, איך וועל זאגן ווי איך פארשטיי די קשיא. אקעי. איז גענוג נאר דאס אז צוויי מענטשן זענען אנדערש אין נעיטשער?

און כ'מיין אז די פשוט'ע תירוץ אויף דעם איז אז ניין, דאס מיינט ס'קען ברענגען צו מיסאנדערסטענדינג, ס'קען דיך ברענגען אז זאלסט דארפן ארבעטן אויף דיך מער ווי ווען דו ארבעטסט אויף א מענטש, ווי ווען דו דילסט מיט א מענטש וואס איז ענליך צו דיר אין דיין פערסאנאליטי, כביכול, יא, כ'זע נישט דא אויף וויפיל א מענטש קען זיין ענליך. די קשיא למשל איז א קשיא וואס מ'רעדט אסאך ביי חתונה האבן, יא, אויב, אויב די שידוך וואס איך האב געטראפן אדער וואס איך זוך איז די סארט מענטשן פונקטליך ווי איך בין ווייל געווענליך די רבונו של עולם מאכט אז מ'זאל זיין צוויי הפכים פונקט אזוי ווי ווייל ווייל פארוואס איז עס אזוי זאגן זיי ווייל חתונה האבן איז א איז א יומען דעוועלאפמענט מאשין, די רבונו של עולם האט דיזיינט חסד נאמען אויף א וועג אז א מענטש זאל זיך מוזן אויסארבעטן אין מידות וועלט, ס'איז נישטא קיין איין מאן וואס איז ענליך, דער קאפ טראכט אינגאנצן אנדערש ווי די עזרת נשים, סאו איז ממילא דא ביי די שאלה איך פיל ווי די עכטע תירוץ איז ניין, ס'קען דיך מאכן שווער, ס'קען דיך זיין מער טשעלענדזשינג, אבער די עכטע זאך וואס מאכט שווער פאר א מענטש צו ארבעטן איז די לעוועל ווי גוט ער האט זיך ארויס, ווי קלאר ער האט זיך ארויס, דאס איז נאמבער וואן, נאמבער טו אין די סקיל פון קענען נאכלאזן און דיעלן און פארשטיין מיט אנדערע מענטשן. סאו ניין מיינט וואס ניין? אז ס'איז נישט. ס'נישט קיין סיבה אז דו גייסט זיך זיכער נישט פארשטיין מיט אים וועגן ער איז אנדערש אין זיין פערסאנאליטי. אהא, עס איז יא א סיבה צו נוצן די סקילס וואס דו האסט און עס אפילו פארבעסערן

מען מוז עס לאזן א וואויסמעיל אדער מען קען שיקן א טעקסט? טעקסט איז אייביג בעסער און קלארער ווייל עס איז מחייב יענעם צו שרייבן קורץ און קלאר, אבער מען קען לאזן וואויסמעילס אויך, איך האב ליב ווען א מענטש זאגט פארדעם וואס ער וויל, צו ער וויל אז די שאלה זאל גיין אויף די פראגרעם, צו ער וויל רעדן מיט מיך פריוואט אדער ער וויל אז איך זאל אים ענטפערן פריוואט, סאו דאס איז די קורצע הדרכה וואס. אקעי, פאר די פאון נומבער וואס איך גיי יעצט זאגן, וויטש איז.